My country people, on a good morning, on a good afternoon, and on a good evening, wherever you did for this world. Now me your girl Adabike, and I dey welcome una back to Adama Talk Talk News. You know as we dey do am for here now, I dey always dey bring una latest gist for una screen on wetin happen across the world. So you know wetin you go do for me, carry your seat, make you for sit down if you wan hold your popcorn. anything wey you wan take am step down carry am because we wan enter this story proper and as e dey be so the story too hot e even hot pass lokoja song so you know wetin go happen just sit down relax make we for enter the story proper. And the first story we're going to look into now, comedian and media personality Nedu, alongside with very dark man, wey be say they don dey get serious heated issue on top one topic wey be say happened for Nedu podcast. And this topic so dey very sensitive and e dey touch the likes of family dynamic, infidelity and marriage. And this matter so e dey cause heated debate online and many people don dey criticize the experience wey be say they dey get for that show. They even dey affect the gender role and relationship. I no know wetin that one mean but anyhow, make dem settle their case. And the second tori we go dey look into na the sad event wey happen for Kogi State as one truck lose control come fall on top one school shuttle bus wey lead to the death of seven people including four students and this accident na don cause serious protest for the school wey dey demand for better road safety for the area. Hmm. Dis world na person no fit go school in peace make e come outside. Dis students now be no know say dem no go fit see Tuesday, neither to even see Wednesday or the end of the week. Now everybody life don cut short. Abeg make government do something about that Kogi road. Make people life still dey safe. Make people no waste money say they dey go school at the end of the day they no go see certificate collect. Anyway, it is well. May the faith soul of the faithful departed Rest in peace. Hmm. This next story, I beg oh. If your spouse gets infidelity issue, wetin be the next thing to do? No be to divorce the person if you go your separate way because tell me why officer of the law, Fadil Kitty, Mr. Caleb, he and his wife get heated issue wey be say result to violent quarrel wey be say the woman cut off the man manhood the man still even dey stab the woman repeatedly they come they they sha kpai themselves come leave five children all in the names of infidelity why mm, i hear say police don dey on top the matter dey do investigation but abeg if you don tire for your spouse you sef you leave the person leave the marriage make everybody life dey secured than to fight over something wey be say you fit ignore ah ah hmm. na wa o some people too do o. And the next story we wan talk about na matter wey happen for 2023 wey be say three criminals go attack the house of Mr. Kinde and im family wey include im wife and im son. These people so dey attack dem, dey kill dem, still set their house on fire and dey come arrest dem. Now they don judge their case for the High Court of Ogun State and they don sentence dem to death by hanging. Somebody shout hallelujah. Another story na una Nigeria singer Portable Zazu Ze Pokotua. E don enter another wahala again o oh. as he allegedly assault three government officials wey dem dey work for Ministry of Planning and Urban Development. These government officials dey uh, dey accuse am say he attack them for zonal um, office and now portable dey deny di allegation say e no do anything like dat e even dey claim on top im offence say im dey receive treatment for psychiatric home abeg help me see wahala o anyway sha e don surrender himself give police cause kai dat portable sef no be di first time we say police dey arrest am be dis o as e take assault police officers even assault im signee joy anyways dem don dey look into di matter and dey promise say im go face di law. And our final tori for today na di 90 years old papa of di late billionaire banker Herbert Wigwe wey be say im don carry im own 26 year old granddaughter Utochi Wigwe abeg no vex if di name no still correct carrying di pikin go court over property matter. Dis wahala don start since after Herbert die last year, wey be say the family now dey drag who go inherit the man asset. Abeg, who suppose inherit this man asset? No be the children? But no, the papa now e don dey find how e wan take comot all the children from the inheritance wey be say their papa don leave, and e don even try allegedly to even change the man will again. Mm, the family no dey in support of this matter, so they don carry am go court and they dey deliberate on the matter as we dey speak so. Hmm, even Papa dey drag im own pikin way. Tis well o. Hmm. Okay, my country people, now here I go to drop the anchor of today edition for Adama Talk Talk News. I remain your favorite girl, Adama BK. Know what you go just do for me, so just like this post, share the post and stay safe and i go see una next time with hot gist wey be say hot like firewood jollof rice you know what that means now gotcha bye Vibes and Cruise.